Vawleicung khuazaram kepi ummi dawtmi miphun hawi hna, tam in nan um hna maw? CCN nih nan kut kan in tlaih hna. Atu zong thawngpang kan phuang ṭhan cang lai. Tutan thawngpang phuangtu ding cu keimah Ni Thluai Ling ka si. HCVGH Thantlang peng tlangrua ah medical check-up tuah. HCVGH suainak in Thantlang peng tlangrua e ah medical check-up tuah ah sibawi pasarih, siamah paruk le committee member pahnih driver he kan dihlak minung hleiruk kan kal kho tiah theih a si. Baptist Biakinnpi ah i checknak le sipeknak an tuah. Tlangrua e hi Khrihfabu pali an um i Baptist hi a tam cem an si. Khuami inn dihlak zale panga tluk an si. Tlangruabi zong kan hei cah hna i a rak i piahmi an um pah. Tar upa deuh a tho kho lomi zong inn ah sibawite nih an va thlop hna. Tutan kan kalmi hi kum thong hnih le hleinga ahcun awei khatnak a si. A zapi ah kum riatnak kan kalnak a si. Nan thlacamnak le nan kan dirkamhnak thawngin Pathian nih lam a kan on i tutiang cu kan tlam a tling. Bawipa min kan thangthat tiah HCVGH Assistant Secretary Chan Bik Lian nih CCN sinah a chim. Biakinn ah check-up aa tuahmi registrar ningin zahnih le sawmriat an si. Ngakchia an tam deuh. Inn ah Dr. Philip Sangbiak nih a zohmi hna hi A plus B minung pakul tluk an si. Tutan an kalnak ah tangka in a kan bawmtu hna cu Christian Baptist Church, Mino, US in Singhnih le Thong Sawmriat, Hmaica hleisung US in Singhnih, U Thang Biak Hmung Hakha in Thongsawm Nga, Dr. Bawi Mang Lian Hakha in Singhnih an si. Tutan HCVGH tlangrua an tlawnnak ah mawtaw mawngpiaktu Pu Hau Pi le Bukip Phone in upa nih biatak tein an tlangtlakpi hna. Registrar tuah an bawmh hna i sipekmi hna din ningcang an kan bawmh i Khadang kan kalmi nakin kan tlam a tling khun tiah Salai Chan Bik Lian nih CCN sinah a chim. Khuami nih chuncaw thaw tatak in timhtuah piak pinah ruahnak nih a phak lomi laksawng an timi an ti i anmah le an siantawk biakinnak an rak i thawh i zawngtah Chipi ti bantuk an si. Thlai thar zong a si ṭung lo ziah biakinn hmai ah mah hi an chiah hnga tiah kan ti cu kan tlun lei ahcun kan mawṭaw ah an rak kan chuanpiak. Kan i lawm taktak. Retheih kan pek tuk hna sual hna maw tiah kan ruat nain minung zathum tluk nih an sining sibawi sin an i check khawhmi hi a hlawknak a si ko tiah kan ruah. Mizeimaw cu Hakha sizung, Thlantlang sizung ah nan kal a hau tiah ruahnak an cheuhmi hna zong paruk hrawng an um. Lai le khuate mi hi kan zawt celh lo hnu i sizung kan phak tawn tikah damh zong a har. Cun kan nunnak kan i liampi mi zong a tlawm ti lo. Cucaah hi bantuk rian hi pehzulh in ṭuan kan i tim tiah Salai Chan Bik Lian nih A chimchap a nunnak ruahchan awk a tlawm ngaimi nute zong Dr. Lian Chin surgeon hruainak in operation an tuah i tlamtling tein a dammi kan va hmuh cu operation room i a ummi siamah te le sibawi pawl an i lawmh ning le an i nuamh ning hi zong hi bawipa thluachuah a si Hakha ah mah bantuk an tuahmi hi Kawl lei sibawi sang nih an theih tikah an khuaruah a har tuk tiah Sibawi Philip Sangbiak operation tuahnak ah aa tel vemi nih a chim. A ra laimi zer zarhpini hi Nabual Hakha pawngte ah pumpi pa in kal kan i tim tiah CCN nih HCVGH Assistant Secretary Chan Bik Lian nih Chan Bik Lian sin in thawng kan theih. Khi an kalnak ah sibawite le khuanu khuapa cheukhat hna zong ton biaruahnak an nei hna. Si. Cun nannih sinah tawite biahalnak kan neih ta lai. Atu bantukin a voihnihnak mobile clinic na kan sul ahhin kanmah HCBG cung kan rian ṭuannak hi zeitin dah nun ning sen pa tein a tawinak tein na kan chim kho hnga maw? Ah, hi HCBG rian ṭuannak hi nan thokka cu ka in a biapi ah ka ruat lem lo nain sakta kan kal khan ah hi rian cu a biapi tuk ka hmuh. Cun hi hi kaa tel khawh tikah keimah zong kaa lawm ngai. Tu hi ka pawng dirmi hi Dr. Isaac si. Tuni kan rai kanmi kan sipawl cung ah hin tah kan sipawl kan kanmi a ṭha maw ṭha la cun tuchun ni ah nan zohmi

Tumkhan Hakha Sizungpi ah a rak lut vemi kan sibawi pakhat a thar si. Cun hi ka lei ka ke lei a dirmi hi kum khat le chiang hrawng Hakha Sizung ah riantuan cangmi kan sibawi Saya Pitu a si. Mah zong voikhatnak kan hmuh a si. Tu zong ah dam tein kan hmuh kan kan i lawm ngai te.
Texas ram ṭhen i gavna pawl nih an aiawhtu ding gavna thar sinah Baibal cacang an thimpiak. An rak ngeih hi thongkhat zakua kul le nga in a rak si cang. Thongkhat zakua kul le nga i Texas gavna Pat Neff nih a aiawhtu ding ah an thimmi James Ferguson sinah a rak thimpiakmi Baibal cacang cu Salm za le hlei kua a ningpi in A kut kenah hmang dingin a rak thimpiak. Baibal thimpiaknak hi Texas Governor pawl nih an ngeihnak hi kum som kua a tling cang. Cu hna lakah governor pahnih lawng nih an aiawhtu dingah hrangah Baibal cang an thimpiak hna lo. Thongkhat zakua sawmli le kumkua lio ah Governor Buford Jester cu a office ah a thih ruangah a aiawhtu caah Baibal cang a thimpiak manh lo. Thongkhat sakwa sawmthum le kumthum ah Governor Rod Starling nih a aiawh tu Miriam Ferguson hrang ah Bible cang a rak thim piak ve lo. Rick Perry nih na hrang ah Bible cacang thim piak mi tampi ka ngei na in hi hi a big in kan thim piak mi a si. Midang ca ah sal na si masa lai ti in a chim. Perry nih Greg Abbott ca ah a thim piak mi Bible ca a kau hlai na Governor Ann Richardson ah US President hlun le Texas Governor hlun George W. Bush nih a thimpiakmi Amos dal nga canghlei nga na a rel piak masa tiah CCN nih thawng kan theih. US ram chung ramthen zate a phong an man ning he pe tlai in Massachusetts ramthen chung i a ummi chitika pawl nih hlathlainak an tuah Cu hlathlainak ah cun cawnnak sang mithiam le sianginn dih cangmi graduate tamnak state ah iPhone a hmangmi an tam tiin Daily Mail nih a tarlangh. US ramthen lakah Alaska, Montana le Vermont ramthen pawl ah iPhone hi an zuar tam bik i a hmangtu an tam. An hlathlainak ah hi ramthen pathum pawl hi US ramthen chungah shanghleirum a dihmi an tamnak ramthen pawl an si New Mexico Iowa le Delaware ramthen pawl ah cun Shanghai rum dih mi an tlawm i Aifo hmangtu zong an tlawm ve cun chitika hi chitika i hlathlainak a ngeihnak ah fong hmangtu pawl sinah biahalnak a ngeih hna biahalnak lettu lakah Aifo hmangtu pawl cu letrang bik an si i Nexus hmangtu pawl hi pahnihnak an si Bukpak i biahalnak ahcun lettu rangbik cu Samsung hmangtu an si. An group i zohfelnak ahcun pathumnak a si. HTC hmangtu pawl cu palinak an si i phone hmangtu biahalnak an tuahnak ah BlackBerry hmangtu pawl hi an santlai lo bik an si. An si. TalkTalk Mobile timi pawl nih hlathlainak an ngeihnak ah Samsung phone hmangtu pawl hi iPhone hmangtu pawl nakin thilpuan le an uar deuh tiin an tarlangh. US ram chung i hman tam bikmi smartphone cu iPhone a si i pahnihnak cu Samsung a si. Atu hi CCN website kan tuah cuahmah liopi a si. CCN website kongkau he pehtlai in chambaunak tampi um ko lai. A ruah ziatu nan rak kan thiam rih nak lai kan in sawm hna. Hi vial hi kan thawngpang hna cu an si. CCN ruahnak thazaang a kan petu pumpak nan dihlak ceu cungah lungnumnak tampi kan ngei. Hmailei zongah damte kan i tong ṭhan te hna lai.